Għandi dal-jumej tlieta waħdi u mbagħad jirritorna lura eh, Daniel. Però ħataraw il-Daniel fuq barra. Jekk taraw xi ħaġa interessanti dejjem ibatunna fuq shooter at danusan.com jew inkella għandna wkoll il-WhatsApp number. Sorry. Aw, pa. Eh, le, or, eh, għax, għax, jgħatonir, ta? Issa nċabbillek, ta? All right, ciao. Skużawni, ma dal-ġenituri kapaċi jkunu kisra. Jaħja ma ngħidix dal-ħin, ġifieri insomma missier mhux fitte, eh, imma jeżistu ġenituri illi jekk jista' jkun lil ulied jagħmluhom f'bozza fil-veru sens tal-kelma. Unbat dan nies ibatu daqxej meta isibu il-partner. Għalix, eżempju, jien meta kont nejx mommi u kont namel assolutament xejn dar kienet tamilli kollox. Għal-ewwel darba li tibda li tmur għand il-mara tiegħek tajjeb jew it-tfajla, bafda waħda tinduna li d-dinja mhijiex hekk imma tittamel ċertu affarijiet. Hemm ukoll irġiel li tant ikunu jiddependu minn ommhom u missierhom illi anka meta jispiċċaw jinnaf joħorġu ma' xi mara, ikollhom bżonn l-approvazzjoni ta' ommhom. Tittibatilha ritratt l-ommok ta' di tajba U l-ġenituri mhux bilfors illi dejjem tinżlilhom il-partner tiegħek. U hemm kwistjoni oħra li mbagħad tidħol it-tisjir. It-tisjir. Għax inti it-tisjir dommok jibqa' it-tisjir dommok. Malli tidħol il-partner, eh, tibda isa pika għal kemm miex uffiċjali l-pika għedem. Għax inti eżempju l-mara tagħmlek il-brodu U x'se tagħmel? Mhux se tgħidilha il-prodott tiegħek mhux tajjeb daqs ommi, allora tittikdef, tissir ġag bin number one, tgħidilha eh, tiegħek tajjeb ħafna aħjar minn ta' ommi. Oh. Mbagħad bil-kontra meta li ta' ommok u tgħidilha ew ma prova fehma forsi tagħmlu tajjeb daqs tiegħek. Insomma, tibda ssir sitwazzjoni perikoluża mawx bħalma huma perikolużi dawn iż-zebra crossings. Grace batitilna messaġġ u aħna kull min jibatilna messaġġ nippruvaw nfittxu iktar dwar is-sitwazzjoni dwar di zebra crossing li mill-li jider tider perikoluża mawx u Daniel mar fuq il-post. Iż-zebra crossings kemm huma importanti imma jista' jagħti każ illi iż-zebra crossing innifsu qed jipperikolalna ħajjitna, ħa ngħidilkom għaliex, imxu miegħi. Ejna jidhru li ġejjin minn hawn u dorna naqra bis-selvaġġ. Kif iddur ħassib mal-ewwel iż-zebra crossing, illi nemmen li qiegħed ftit wisq moħbi għal min ikun qed idur. Jekk hemm iktar zebra crossing li huma ftit perikolużi, kellmuna ħalli aħna nkunu nistgħu ninvestigaw u forsi nirranġaw. U bħas-soltu ngħidilkom biex jekk taraw xi ħaġa interessanti bħal nadna kif urejnikom bħalissa, tibatu jenna fuq dal-email address jon kella fuq il-WhatsApp. U xi ħaġa li ħarġet dal-aħħar ukoll hija li ħarġu daqsxejn ta' kif taqbad tgħid, eh, daqsxejn ta' skandli pjuttost kbar fejn jihtlu l-isport u dejjem kien hemm prinċimes warahom. Prinċimes mhux għax għamilhom hu, imma skoprihom hu. U fil-fatt aħna ddeċidejna li ntuħ l-opra tal-ġimgħa. Jiena Marija ħallas u miegħi illum għandi lil Antvin. Isma' Antvin, inti tħobb tikxef u veru. Dak li mhux suppost ħadd ieħor jagħmel. Ġifieri ehm, kif jgħidu aħjar tkun on my good books milli on my bad books. Vera li nibqa' jiena Le, le, le, don't worry. Le, anzi, anzi, ke word jiena. Ma tantx kien tajjeb fil-kant, għalem. Ma jimpurtaqsina. Bl-edukazzjoni

Għand vin bil. Bajt. Proset, well done din tijak. U thank you, u keep it up. U xaqt nara il-program tal-lum eżab bħal mamlu l-istudenti ta' Santa Monika ta' Birkirkara l-Ferwell. Daw qabdu mobile phone, poġġew u d-din wiċċom u tellaw ritratti tagħhom żar kif qed taraw. U jħan nagħlaq bl-istess mod. Sekkenna il-video. Ciao, niltaqgħu għada. Ġara.